быһа тардыы Туундараҕа туоппарта Дэмигис оҕоллубут Били улахан кыырыыга ойууннары хомуйан кыһыны быһа бэлэмнэммиттэрэ Куриллах Кака Манна оччо быһылаан суох буолан бастаан тиэтэйбэтэхтэрэ, ол эрээри ойууттан мөккүөрдэрэ сүгүр олордубатаҕа. Бастаан мэлгэйбээт, ити чукчу кулубатыын каакалыын, куумуннаһан оҥороллор үһү диэн сурах сир аннынан тэнийбитэ. Онтон аны бу куриллаах каака ол баай мэлгэйбээти ырааһырда сатаан Борисовканы барытын аны биир чээрий диэн нууччаҕа көтүрээбиттэрэ. Инньэ гынан аны алыһый аабытын Попову кытта сүбэлэргэ көһөллүбүттэрэ, аны ол аҕабыт буоллаҕына маннык дьыаланы куорат тойотторун кытта сүбэлэстэххитэ сананар диэн аны суруктаан-таймалаан Наарыһынай куоракка ыыппыттара. Дьуол эппитэ уһуннук кэтэһиннэрбитэ кэннии-кэнэҕэс дьэ Орто Халыма куоратыттан, Үөһээ Халыматтан, Индигииттэн үс аатырбыт ойуутта кэлэллэр үһү, туох баар мөккүөрү барытын кинилэр быһаарыахтара диэн буолбута. Дьэ инньэ гынан ол кэмҥэ Куоща Хайыдо биир саһан туолбута, хайырҕа хайы саккаампыта, Онтон бу кыра өлүөрэ Хабыллаана олох уларыйан киирэн барбыта. Улахан кыырыы буолар үһү диэннэр ыара оҕолоох Богдо ойун алаата буулаабыт ыарах дьонно ыаллар бары көһөн кэлбиттэрэ, кинилэр бары кырдьык итэҕэйэллэрэ, бу аадырбыт ойуутта кэлэннэр кинилэр дьоннорун үтүөрдүөхтэрэ диэн. Дэнэ гынан доҕоор, бэ манна аны алы араас остуруоттартан, тундра муннуктарыттан атыыһыттар, тойоттор үрдүк отордохторо кэлэн хороспуттара. Онтон дьэ чугаһаан истэҕин аайы улуу кыырыыны көрөөрү Халыматтан атынаан, Индигиттэн сатыы дьон субуспуттара. Дьэ иннигинэ манна ити күөл үрдүнэ томтор барыта туолан хаалбыта араас дьүһүннээх тордохтоор ол быыһыгар ити чукчалар үрүҥ ярангылара күн уотугар ыраахтан таасхайа курдук маҥхайан кылбайан көстөрө дьэ арааны дьон мустан этэргэ дылы арааны хоп-сип солун элбээн үөрүү-көтүү бөҕө буолбута Оннооҕор эдэр кыра уолаттар эрдэ уһуктан тура «Чэйиҥ, чэйиҥ, бу маамыктаны табам уоһугар бараҕа күрэхтэһиэхэйин» диэтэхтэринэ, эр дьоннор эдэр саастарын санаан, сирэйдэрин сууммакка, сирдээбэккэ ойон тахсан оонньоон, күрэхтэһэн бараллара. Оттон оҕолор барахсан эмиэ ытаһыы-соҕоһуу буоллаҕына, ийэлэрэ тахсан оҕолорун көмүскэһэн, манна эмиэ туһунан айдаан турара. Оттон уу баһа күөлгэ тиийбит кыргыттар дьахталлар арааһы кэтэсиһэ-кэтэсиһэ сэһэргэһэллэрэ, ону-маны саныыр буолбут уолаттар ким эрэ көрдүү курдук төттөрү-таары түөлбэ биэтэ биэрэн тахсаллара. Оттон доҕоор, көрсүбэтэхтэр аахпыт эр дьоннор доҕордуулар барахсан көрсүспүччэ хара сыардаттан лаппа холуочук бэйэ-бэйэлэрин булдьуйан хаалбыт тылларынан хайхаһа-хайхаһа байааттаҥнаһаллара. Оттон тойоттор барахсаттар чээ иэһэ халкутук лоппааччы сэһэргэһэллэрэ. Бу көрдөн аттанарай икки тордох матан олороро иҥнэйэн тураахтыыра ол куларха уонна ньаабал тордохтор этэ Бу иннинэ ол э, сурах тархаммыта бу ким э, э, сурах тархаммыта өскөтүн бу ыаллар оҕолоро өлбөтөхтөрүнэ бу юкагыр аймаҕа бүтүннүү эстиэ ону түһээн көрбүт үһү диэннэр э, сурах тарханан кыдьык дьон даҕаны дьоннор куттананнар бу ыалларга кэлии да дьон олохтоох дьоно дьон киирбэт-тахсыбат буолбуттара. Дьэ, кэтэһиннэрэн-кэтэһиннэрэн баран, дьэ, биир үтүө күҥҥэ арай биэс аттаах дьоннор тыт ититтэн иһэллэрэ көстүбүтэ. Онно өйдөөн көрбүттэрэ үс ойууну кытта Маамакаан диэн саха аатырбыт атыыта уонна наар ытарсан тахсар эмиэ аатырбыт атыыһыт Этельжаков Аанньалын тиийэн кэлбиттэрэ. Ол кэлэннэр дьэ өйдөөн көрдөххө, көстөр дьүһүнүнэн барыларыттан үөһэ-халыма ойууна, бөдөҥө-садаҥа, кырдьык даҕаны киһи кутун-сүрүн баттыах курдуга, үп-үлүн маҥан баттаҕа тыалга тэримниилэ, ньолоҕор ат курдук сирэйэ төбөтө дьон үрдүнэн хоройон көстөрө, атаҕа сиргэ тиийиэх курдуга, онуоха эбэ кыһыл ханньаҕар уостара, Хаһан да охсубат курдуктара икки чоҕойдьытынан сыраана тохто сылдьар этэ, улуу дьаалыныы аатын-суолун ким да билбэт этэ уонна киниттэн киис-үөл барыта кыдьыктаана саллар куттанар этэ. Онуоха Мибиэтэ даҕаны кырдьык улахамсыга дьону үрдүнэн көрө сылдьара. Иккис ойуун Уйбаачаан диэн кыра уоттаах, лаппычах, уойбут туох курдук киһи этэ. Киһи хараҕар быраҕыллара диэн Мамаа Дьаҕаратаҕа этэ, атаҕа этэ, ол гынан баран бу юкагирдар аймахтара ламуттарга кини кыырара. Кинини биир да киһи утары көрбөт этэ, тоҕо диэтэххэ туох баар аймахтарын барытын сиэтэлээбитэ, эдэр хомууннанаар гыммыт, эдэр ойуун буолаар гыммыт, эдэр дьону барыларын суоҕурбута диэн дьон-сэргэ үрдэһэн куттанар толлор киһилэр этэ. Оттон үһүс ойуун Төкөйө диэн сиэн күөлтэн төрүттээх саха этэ. Кини отуччалаах кынамы көрдөххө адьас оттомо оһо курдук этэ. Билигин даҕаны бу ат үрдүттэн эдэр кыгыттарга имнэнэ, эдэр үөрбүт-көппүт уолаттарга тоҥхолдьуйан дорооболоо этэрэ, иһэрэ оонньуу буолла даҕаны, барытыгар кыттан иһэрэ, Кырдьык көстөр дьүһүнүнэ өрдөөх үчүгэй этэ, иньэ гынан түөлбэ аайы кыргыттар быһа кинини таптыыллара, сорох-сорохтор киниэхэ чугас буолаары, удаҕан да буоларга бэлэм санаалаахтара. Ол гынан баран кини айылҕаттан бэриллибит сүдү күүстээх улахан ойун буоларын киһи барыта билэр этэ, кини иччилээх тылынан ыалдьыбыт дьону үтүөрдэр этэ, онтон өбүлээбитэ утарсыбыт дьоннорун Итини хомуһуннаах тылынан босхо оҥоро суулларан түһэрэрэ диэн кэпсииллэр. Ону таһынан өссө куоракка оннооҕор биир казаҕы атын үрдүттэн суулларан анараа дойдуга атаһаргыт диэн кэпсээн тиийэн кэлэһдьибита. Дэннигин ойууттар били кинилэргэ бэлэмнэммит ыраайа кэлбиттэр саайа сүүрэн кэлээн судургутук дорооболоон баран Хайа Ярангаҕа хайа тордоххо түһэллэрин быһааран биэрбитэ. Ол турдахтарына аны Куриллаах тиийэн кэлбиттэрэ. Курил буоллаҕына Бүөтүччэни, били көҥөйөнөн аһатыыбыт Бүөтүччэлии, кини уолunu Мэхэньикээнниин кэлбиттэрэ. Дьэ онно кэлбиттэр Курил тиийэн кэлбитигэр үөһээ халым ойууна кинини көрөн туран дьэ баай туундара баһылыга Афанасий Курилов Эйиэхэ эҕэрдэ, эн амарах сүрэххэр дириҥ өйгөр сүгүрүйэбин, диэбитигэр аны төкөйө дьэ буолан хаалан турда. Хатыҥ оҕонньорбут киһини-сүөһүнү барыта сиэтэлээн баран тургидьэ кэлэн сымыйалаан дьэ ымнаастык минньигэстик саҥардаҕа сүрүн, диэбитигэр курьун мускутаары барыларын кытта илии тутуһан дорооболоһон баран тордоххо ыҥырда. Дьэ иһирдьэ киирэн баран кумаар бөҕө мустубут, чэ сэпсэни аспат ини да пууннук хараҥа олорорбут буолуо диэбитигэр Халыма ойууна «Эйигии саайраҕыт, кумаары тыкыттык иһирии кэпсэтэр үһүйүтүн үөннээх көрө-көрө саҥарда. Онуоха куйуу быһа диэн чуул саайраттан мэһириттэн ыйыт, кини манна таҕыстахха ити ярааҥкыта чугас тура мин ону билбэппин, мин ойуун буолбатахпын диэбитигэр оттон эйиин даҕаны син одуманы онон манан биллибит киһи дииллэр хайдах билбэтэ буолаҕыный диэн буолла дьол турдахтарына аны туран ким уйбаачаан тиийэн кэлэн утары көрөн туран тугуй эн Ойуун хомуһунун туһанан байбатаҕын дуо? Өссө кэлэн тугу даҕаны билбэтэҕэ буола тураҕын дуо, киһи киһи эн даҕаны киһи билэр киһитэҕин диэн ис санаатын аһаҕастык сирэйдэтэн саайда